हे बंद कर टीवी आइ काल्हि कियो छपरी सब माइक उठा के पत्रकार बन जाय छै यार केहन दुनिया आबि गेले हां त तूहू माइक ल ले आ बन जो किया ने बन जाय छै उठा तूहू जनता सब के हक के आवाज ट्राई केने रहिए दू चार बेर लेकिन व्यूज नहीं एले यार यूट्यूब पर तो चैनल बंद कर दिलिए रिपोर्टर करिया नाम से

अरे यार मौसी नहीं छौ नटिनिया कुमारी सतघरा वाली जकरा पर तोहर बाबू हमेशा लाइन मारैत रहै छलुए रौ वएह नटिन अरे ओकरे संगे हमर बाबूजी तमिलनाडु भाग गेलै ने रौ पे उधर करो हो यार लेकिन तमिलनाडु के लोग सब बुझलकै जे हमर बाबू नौकरी करे लेल तमिलनाडु एले ये oh, no. अच्छा तमिलनाडु में जब पहुंचले ने हनुमान ले तमिलनाडु वाला सब मार लाठी सब पीठ तोड़ दिल के लेबर बुझ के एना मारे पीटे जाय जाय छे बिहारी सब के दोसर राज में राव राव पाए लेकिन पूरा देश तो एक छे ना भारत में तो क्यों कतो जा सके यार संविधान लागू छे मतलब सबके हक भेटल छे ना

नाक के नकबसा चेंज कऽ कऽ लहरिया सराय भेज देतो दोसर राज्यक लोक लेल अपना सब आन लोक छियै है तऽ हमर बाबूजी पछिला 20 साल से बम्बई के अंधेरी में नौकरी कर रहल छथिन बर्तन माजे के आइ तक कहाँ कियो जे छै से मारल केने उनका पिटल केने उनका कहाँ कियो पिटल केने रो उल्टा सेठ जी तऽ घी के घेवर खुआबै छथिन हमर बाबू के देखे छी देह फुला लेलके हमर बाबू बम्बई में रह के हँ तऽ एखन तक तोहर बाबू कोनो मराठी के फाँटि पर नहि चढ़लौ ए जाहि दिन फाँटि पर चढ़ि गेलौ मुगल शासक बुझि कऽ छत्रपति मारि मारतौ मारतौ कथी मारलक सर सब बाबूजी अहाँ कखन एलियै यौ बम्बईसँ एलिया नहीं भाग के आबऽ पड़ल है शहर के की भेलैए से अरे की कहियो यार ओ तऽ मराठी आ बिहारी सबके बीच में दंगा भऽ गेलै उएह में लाला साहब के ठाकरे के जे बेटा छौ उखड़ साहब ठाकरे दंगा करऽ वाला बिहारी सबके नंगा कऽ के मारे जाइ छौ एहन अनाउंस कऽ देलकै यार अहूँ के ने छोड़े जाय गेल रौ बा लेकिन अहाँके तऽ सेठ पड़बा नहि छलए घेवर के लड्डू सेहो दै छलए खाय लेल तऽ ओ नहि बचेलक की सेठ तऽ दंगा से बचा लेलक मुदा दंगा शांत भेला के बाद लाला साहब के भतीजा एले चुनहा नहि छौ चश्मा वाला राज ठाकरे हँ हँ वएह बुढ़ धीराज ठाकरे वएह सर जे छै से टेलीविजन पर आबि कऽ आ कहऽ दल लगलै जे बर्तन माजे वाला बिहारी सबके मार जे जते बिहारी के मारबे ओकरा घर में ओते सरकारी नौकरी देबो सरकार हमर सबके बनला के बाद रौ बह हमर सेठ के एगो जवान बेटी छै जकर बच्चे से इच्छा छले कि सरकारी नौकरी करी ओना जवान तऽ हमहूँ छी खैर आगू कह बर्तन माजैत रही तहने सेठ आयल आ बेटी के सरकारी नौकरी के लोभ के

ऐसे ही छोरा करिया एक बेर खोज खबर तक नहीं लेलक एकटा फोन तक नहीं केलक अरे भाई हम तो सोचलिए जे यार से चुप सर तोहर सर तोहर सबके पेट पोसे दुआरे हम दोसर रात जाकर मार खाई छी बिहारी के नाम पर हमरा सबके पीट पीट के भगावी है बिहार सब भारतीय नहीं छै हम सब देश सेवा के लेल की नहीं करे छियै आ हमरा सबके लेल ए, धनिक मनिक लोग सब मारि खाइ छै मारि खाइ छै हमरा सब एहन लेबर सब एको गो आई आई टी इंजीनियर डॉक्टर और बड़का अ, नौकरी करे वाला सब मारि खाइ छै गरीब लेबर सब मारि खाइ छै कोनो हर राज्य में जा जाकर एगो बात समझ नहीं आयल हो बाबू ठाकरे साहब सब तो हिंदूवादी पार्टी छै ने आ तू तो हिंदू छहक तहन किया मारे जाय गेला है अरे भाई वो